Арулармы сез, карендәшләр? Бүген Туганайлар газетасы беләсезме кайда? Казанның нәкъ үзәгендә, Кәрим Тинчурин исемендәге театрда. Һәм бүген без сезне шәп крәшин егете Эдуард Никитин белән таныштырачакбыз. Һәм менә инде ул үзе дә сәлам Эдуард. Алсу сәлам.
Аллага шөкер әйбәт, үзең ничек? Бик тә әйбәт.
Менә сөйләп кит әле, таныштыр әле безнең укучыларны үзең белән. Э, мин Никитин Эдуард, Йорчалы егете, миңа 24 яшь. Бүгенге көндә мин менә э, Кәрим Тинчурин театрында 4 сезонымны эшләп киләм, Аллага шөкер. Һәм инде әйдәгез, мин сезгә артист тормышы белән таныштырып китәм. Әйдәгез. зур сәхнәбездә безнең батыр егетләребез иртәнге спектакльнең репетициясенә әзерләнәләр. Ә сезнең димәк кичтән

Дуслар, без әңгәмәне инде менә шулай утырып дәвам итәргә булдык. Һәм э, Эдуард, әйдә инде сөйләп кит. Менә син үзеңне Чаллы ягыннан дидең, шулай да әтиең кайсы яктан икән синең? Э, әтием минем Мамадыш районы Никифор авылыннан була. Чия башы була.
Чия башы, син беләсеңме? Беләм.
Әйбәт.
Э, әнием минем Чистай районы Мөслим авылыннан. алар инде бергә ши ярчалы шәһәрендә кавышалар һәм инде мин дөньяга ярчалы шәһәрендә киләм син димәк татар егете дә керәшен егете дә иллегә илде ага и менә шундый интернациональ гаиләдә үсү ничек икән ул бик әйбәт бик әйбәт без бик тату яшәдек. Әти ягы да, әни ягы да күп кенә күп кенә кеше әйтә бит менә дин ягыннан, теге национальность ягыннан менә керәшен татармы, татармы, русмы, алар бергә теге тату яши алмый дип. Бу дөрес әйбер түгел. Кеше бер-берсен ярата икән, алар һәрвакыт татулыкта яшиләр. Менә Бик зур пример бу әлбәттә минем әти-әнием. Әтием керәшен, әнием татар. Без бергә татулыкта, матурлыкта яшәдек һәм Аллага шөкер, хәзер дә яшибез. Кызганычка ки, әтием минем 2012 елда бу якты дөньядан китеп барды. Шуңа карамастан мин инде әтиемнең туганнары белән дә бик яхшы мөнәсәбәттә, авылга кайтып йөрим. Ике якны да мин бик якын күрәм.
Син гаиләдә үзең генәме? Мин гаиләдә, әйе.
Аңлашылды.
Әйдә инде ә, безнең бүгенге көннең төп темасына күчик. Ә, матур бинада утырабыз, менә театрда, театрга. Гомумән, ничек килеп керде театр синең тормышыңа һәм син театр тормышына ничек килеп кердең? Ну, дөресен генә әйткәндә, менә кечкенә чакта туганнар, дуслар җыелганда, м, Һәрвакыт теге менә балалар килгән кунаклар белән, балалар белән ниндидер төрле чыгышлар ясый идек. Кулга телевизор пультын алып, аны микрофон дип күз аллап, төрле-төрле артистларны пародировать итеп, төрле-төрле җырлар җырлап, курчак театрлары күрсәтеп, ничектер шулай башланып киткәндер ул театр юлына карата мәхәббәт. Аннары инде мәктәпкә кергәч, төрле-төрле чараларда катнашырга туры килде, шулай ук КВН командасында. Аннан соң инде мәктәптә укыган дәвердә мин Чалда шундый мәктәп бар, театр мәктәбе балалар өчен. Анда шулай ук менә театр училищесындагы сыман Предметлар шундый ук менә актерлы осталыгы, сәхнә теле, хореография менә анда инде менә балалар подготовка узалар инде, ниндидер тәҗрибә туплыйлар. Аннан соң инде алар шул урта белем бирә торган мәктәпне бетергәч, театр мәктәбен бетергәч, мин Казанга юл тоттым һәм инде 2015 елда мин Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты Илдар Хайруллинның курсына эләктем.

2019 нчы елда Казан театр училищесын тәмамлагач, э, мин үземне э, төрле төрле театрларда сынап карарга булдым. Э, әлбәттә, инде диплом спектакльләргә режиссерлар төрле төрле шәһәрләрдән килделәр. Но дөресен генә әйткәндә, теге зур шәһәрдә торгач, Казанда, Казан каласында каласы килә бит. Шуңа күрә инде мин юлымны тоттым менә Тинчурин театрына һәм инде эшли башладым. Менә ничек ошыймысың сиңа шушы театр? Әйе, әлбәттә, ошый мин менә дүртенче сезон эшләп киләм.
Безне Эдуард ниндидер бик сәер бүлмәгә алып керде. Монда шуны хәтле күп әйбер һәм алар шундый хаоста ята. Әмма Эдуард сөйләде, нинди бүлмә бу? Алсу, дуслар, бу безнең репетицион зал, э, зур сәхнәгә Чыгар алдыннан без, артистлар, спектаклебезне монда эшли башлыйбыз. Башта безнең читка процесслары уза, аннан соң инде без әйе, уку, уку. Аннан соң инде без мизансценаларга чыгабыз. Аннан соң инде монда шомарткач, үзебезнең сәхнәләребезне без инде юлыбызны тотабыз зур сәхнәгә. Менә шулай.

Театр училищесына укырга кергәч, әни белән җәй көне Мәскәүгә киттек. Туганнар ягына, былай теге погулять дигәндә инде. И шунда ГИТИС янында узганда, мин нишләптер менә ГИТИСның бинасына караганда, карагач, мин нишләптер уйладым. Мин монда укырга тиеш. Бу минем уку йорты. Ниндидер менә шундый теләк туды. Өченче курстан соң мин одногруппник белән Мәскәүгә юл тоттым. Үзебезне сынап карарга булдык. Төрле-төрле мастерскойларга керергә булдык. Күп турлар безнең уңышлы булды. Но безнең бит әле театр училищесында тагын бер ел калды. Шуңа күрә без инде укып бетерергә булдык. Укып бетергәч инде, аннан соң, уже диплом алгач, без киттек э, Мәскәүгә. И Аллага шөкер, Мәскәүдә э, заочный курска укырга эләктек. Тинчуринда да эшләп, анда да укып, монда теге режиссер орышмыймы андый бер эшен? Юк, Аллага шөкер, э, менә Укый башлагач, ничектер театр белән уртак телгә килдек, каршы килмиләр, гел җибәрәләр, әйе, әйе, җибәрәләр, булышып торалар. Ул яктан аларга шөкер, проблемалар булмады. Мондагы рольләрең турында әйтеп кит инде, кайсы спектакльләрдә уйныйсың син, ничегрәк сиңа ул рольләр? Бүгенге көндә минем 11 ролем бар, Тинчурин. Тинчурин театрында әйе ул күрәсем килгән иде, полиционер, туй алдыннан кияүләр, Баруман һәм инде башкалар. Һәм шуны да әйтеп китергә кирәк, бу комедия гына түгел, бу драма, Әйе, төрле-төрле жанрлар, комедия, драма, фэнтези, балалар өчен репертуарда бар безнең. Төрле яктан. Төрле яктан, әйе, сынап карыйбыз үзебезне. Ә менә әйтеп кит әле, ә, образга керү авырмы ул һәм образдан чыгу киресенчә авырмы? М, Миңа калса ул төрлечәдер, төрлечә була. Ә, Мәсәлән, образың бик катлаулы булса, әлбәттә инде ул эзләнүләр, һәрвакыт син теге уйлап йөрисең, эзлисең, Кино карыйсың, укыйсың, бөтен материалны туплыйсың. Мондый җайлырак образ булса, ул күбрәк менә миңа миңа булса, миңа калса, ул мин үземнең багажымнан чыгарам собирательный образларны. Ну, төрлечә була инде, дөресен әйткәндә. Һәрвакыт инде төрле рольгә дә син җаваплы карыйсың.

сәхнәгә чыгар алдыннан ниндидер ритуаллар әзерләнү шундый әйберләрең бармы синең Ниндидер төгәл ритуаллар юк, күбесенчә инде күп кенә безнең театрдан да тыш артистлар, гомумән бөтен артистларның төрле ритуаллары бар. Мәсәлән, кайсы бер артистлар инде ул сәхнә белән аралашып ала, ничектер шулай әзерләнеп, ниндидер взаимосвязь барлыкка килә. Мин, мәсәлән, гастрольләр вакытында булганда, яңа площадкага килгәндә, Әлбәттә, залда һәрбер урынга утырып карыйм. Соңгы рәт булсын ул, беренче рәтме, урта рәтме. Чөнки мин ияләшергә тиеш шушы залга, шушы сәхнәгә. Ә болай үземнең менә төгәл ниндидер ритуалларым юк. Әлбәттә, инде ул спектакльдан соң менә берсендә бассейнга йөри башлаган идем. Но хәзерге көндә йөрмим. Ни өчен бассейнга? Чөнки су ул бөтен энергетиканы ала. Бөтен менә начар булган энергетиканы, әлбәттә инде тамашачыларны без бик яратабыз, но тамашачылар арасында да бит инде күз тию әйбере бар. Әйе. Ә миңа калса, менә су ул ничектер менә чистарта, ничектер менә бөтен энергетиканы ала һәм инде тәнгә дә рәхәт, күңелгә дә ничектер менә Җиңеллек булып китә.
Һәм, Эдуард, безнең менә яшь кызларыбызны борчыган сорау инде, шәхси тормышың ничек соң синең, сөйләп бир әле. Алсу, шәхси тормышымда барысы да, Аллага шөкер, әйбәт. Аңладыгызмы, кызлар? Бу әлегә сер булып калсын. Юар бер шәп урынга алып килде Тинчуринны, гыйме? Нәрсә икән бу? Алсу бу безнең буфет. Монда безне бик тәмле иттереп башлаталар. Монда төрле-төрле ризыклар бар. Чәй дисеңме, салат дисеңме, э, выпечка дисеңме, барысы да бар. Ага. Кара, э, шундый сорау ашау белән бәйле. Син үзең пешерәсеңме гомумән? Әйе. Өйләнмәгән бит инде, пешерә Әйе, әйе, беләсеңме? әйе, әлбәттә. Күп кенә егетләр бит үзе пешерми. Төрле-төрле җирләрдә ашыйлар, шаурмамы, яисә кафеларда. Ә мин нишләптер менә үзем пешерергә яратам, ир-ат пешергәч ул икеләтә дә тегеп тәмлерәк дип әйтәләр бит инде. Ниндидер мин матурлык табам шушы менә эштә, ниндидер процессында, әйе. Менә һәрбер актерда шундый хыял бардыр инде, ниндидер рольне башкару, синдә андый роль бармы, менә күңел түрендә яткан, шуны башкарыйм дигән?

Безнең сәхнәбездә дә теге хас булмаган рольләргә күбрәк күңелем тарта, нишләп тора ул. Мәсәлән, патологоанатом яисә Бу ягъни роль Әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, яисә ул киллер убийца, менә нишләп тора шундый. Сиңа кинога барырга кирәк, театрга түгел, кинода бар. Андый рольләр бар, әйе.

Ә, киләсе елы безнең дүрт ярым инде, дүрт ярым заводчан. Ә, ә аннан соң инде минем күп кенә хыялларым бар, алар турында әйтеп тормыйм. Сер булып калсын. Сер булып калсын. Бүгенге интервьюны, бүгенге көнне тәмамлар өчен инде шундый сорау сиңа, әйме, Эдуард, син үз-үзеңнән канәгатьме һәм Тормышыңнан канәгатьме, бәхетлеме син?
Шундый авыр сорау белән тәмамлыйк әле. Бер яктан авыр. Мин үземә гел теге самокритика белән үземә карата тәнкыйть белән карыйм. Ул бер яктан дөрес тә, дөрес тә түгел. Һәрбер кеше үзенчә аңлый инде. Ә болай әлбәттә мин бик бәхетле кеше. Мин моны авыз тутырып әйтә алмам.